Oh sanak, sanak, ada habar pulang nah, oh. Benih nang kutanami samalam sana kaya di tangah jelen ni nah, habis lain jahi mutor. Kada jadi am aku beri beres hanyar gasan bubuhan pian, handak tidak? Panen kita beres hanyar am ja, karing. Dibaiki akan kada jelennya, karing iya ja. Ibarat nang anu tu bilang handak kaya nang sumur dah, hehei, aku ai. Cuma habarnya kada itu haja pang sanak ai. Kada tong gaya somor nginto. Ada pulang. Sudah jalan kada dibikiakan urang modena kaya somor. Jalan ka paumaan pulang tutup urang ja. Alahan pada napa nang kaya ini nih getal kapala. Jalan nang tuh, jalan nang baumuran mulai jaman nang piraon sampai pir cacing. Tutup urang pulang, game. Heh. Kaya apa nih sanak kira-kira solusinya ngini nih. Han. Paumaan karingan ranjahi mutor. Jalan ka Pauman tutup urang, dimapa yo? Adakah solusinya kira-kira? Ayu am minta bantuan am solusi. Atau adakah bubuhan pamarintah tarkait nih nanang malihat video ngini? Coba pang kikira kaya apa solusinya kami ngini nah. Nih jalan kami mulai jaman nang Pir'aun sampai jaman pircacing sudah ada jalan ngini. Amun jar pada tuanku ngini sakulahan tadahulu jalan ngini. Timbo-timbo ditutup wahini dimapa kami jalan laluan ngalihnya ai. Nang aku hiran tu maulah bangunannya tangah jalan mapa kami laluan jaka diandakan alternatif lain jalan. Ngalihnya pang lalo ne, dimapa kami lalo mun kaya ini. Maranjah ano mendegoy le kada tahu ingor ai kami. Tahu haja pang kami ni pada tanah pamarintah tahu ai. Cuma nang bangaran mulai bahari sudah ada jalan ngini sebelum sekulahan coba pang dirundingakan dahulu lawan masyarakat di kampung kaya apa ini kadada kudangar kadada rundingan timbu-timbu bangunan sudah jadi kayapa ini kisahnya kami lagi alternatif ka kiri rumah urang ada kependudukan ni banyak padet ka kiri padet ka kanan padet jadi jalan mana kami amun kami nah jalan sini jalan kanan sini mangganggu buhan sakulahan kakanakan sakulahan bari maras nah lihat te nah kaya ini kayapa jalan sini kami leh neh masuk ka sini dangunguran sapida mutur. Jalan sini maras kakanakan belejeren mun jalan sini kami. Hen, dimapa no? Saharusnya nih diambil nang bagusnya di mapa atau berunding kah dahulu lawan nang pambakal. Kan ada di kampung itu nang bangaran pambakal atau bubuhan masyarakat di kampung sini nah kami han. Kawa dirundingakan dahulu. Ini berunding kada timbul-timbul Batajak bangunan di tangah nang jelen dimapa ni amun bujur haja pang jelen pamarintah mun di tangah jelen kaini ngalih lalo kami mun bapagun handak batajak tuh di tangah aspal tuh tajak sasakali jadi bakarinah baritaan urang ngalih lalo heh. Tanah jalan pamarintah jua lo kok ngarannya nginto di tangah aspal to. Heh. Sabujurnya di dalam ni sana kai tamasuk ada jua masih nah perkampungan istilahnya tu kan rumah warga tu ada jua di dalam sini nah di mapa orang laluan ini kaluar orang handak baangkut nang petugas sampah tu ngalih ngalih jua baangkut di mapa mun jalan ditutup koh. Hen, lima penoh. Maka ngini jalan satu-satunya nang alternatif tercepat handak nang nuju ka Pauman. Tutup urang. Nah, lihati nah, nah, nah lah. Nah, ngini, tuh tadi di mukanya situ. Nah, ini belakangnya pulang nah, nah, nah. Tuh, Hen, jalan mana kami? Jadi bangaran bangunan ni sudah Jadi dibangun kaya apa kira-kira sanak solusinya ngini hen, dimapa tuh kira-kira? Atau ada pemerintah keterkait nang menonton nih nah, kaya apa solusinya kira-kira ini? Amun masalah jalan nang aspal nang kaya sumur tuh kami kawa haji betahan begegematan jalan higa masih kawa, amun nang ini ditutup kami dimapa lalu wan, intu pang tuh masalahnya tuh han. Nah amun ke kiri sana kaya rumah urang situ.

Entah bangunannya kah nang digisir atau jelennya tetap di situ, tapi ditabuk luang han jelen buah tanah kami. Dimakan tuh lagi itu han. Hehehe. Han, itu haja.